Алдагы сериядә. Берегез дә селкенмәсен, мин барысын хәл итәм. Мин аны тоттым. Карагыз, таплы. Ни турында әйтәсең син? Җиде тап, чукмар башымныкы кебек. Дуслар, бу сипкел. Димәк, ул сыйныф бүлмәсендә булган. Дөньядагы иң яхшы сыйныфтан ни китсен ул? Әйе, дөрес, искиткеч! Мин сине таптым! Син кайттың, Сипкел! Синең якында гына булганыңны ничек сизмәгәнмен! Томат мәсьәләсе. Ho-ho-ho-ho! Супер әти! Әтием, ни булганын әйтә аласыңмы? Уйлап карыйм әле. Тешең төштеме? Юк. Чынлапмы? Шымчының шиге юк. Кадерлем, Кансуниның чукмар башы турында ишеттеңме? Әйе, ишеттем. Искиткеч яңалык шулай бит. Нәкъ шулай. Хәле ничек соң? Әтием, ул иң бәхетле бака, сыйныф бүлмәсе буйлап сикереп йөрде. Искиткеч. Аның ничек итеп бакага әверелгәнен беләсеңме? Хм. Э, соң ул ул йөзде, койрыгы төшкәнче йөзде. Аннары шалт Тәпи үсеп чыкты, аннары ул бакаларча йөзеп йөрде. Соңыннан алгы тәпи үсеп чыкты. Менә болай. Барыгызга сәлам, мин бака баласы. Яхшырак аңлатманы ишеткәнем юк иде. Әйдә, бакалар турында китап укыйбызмы? Әйе! Бик яхшы. Монда барысы да язылган. Хм, күрәсеңме? Тәпи Кансуни турында дөрес букчасын әйттең. оныткан ахры. Кара, Менә монда тәпиләр үсеп чыгачак. А? А! Әнием? Ни булды? Кансуни баканы өйгә алып кайткан мени? А? Кыш! Кит моннан! Тукта. Тота яздым. Куя. Хәтерләм ярдәм Юк. ит. Әтием, бакага тимәгез. Ул үзенчәлекле. Тотыгыз аны. Кичне тыныч кына үткәрәм дисәм, гел шул булыр инде. Хыялымда гына.

Бәлки аның ашыйсы киләдер? Ә? Помидор динозаврны туктата алмас. Ә? Ә? Ә? Дуслар, карагыз. Шулаймы? Анда берни дә юк. Бар шул. Нәкъ синең артыңда тора. Нәрсә ул? Ә? Зур помидор. Ә? Карагыз! Кансуни, иртәнге аш ашарга вакыт. Киләм, әнием! Бу сиңа. Ә? Ни булды? Яраткан ризыгың бит. Мин бүтән помидор яратмыйм. Ничек? Яратып ашый идең бит. Ни булды? Соң... Кауып кара башта. Күрәсеңме, чәчәк тә ясап куйдым. Ярый, йөгерәм. Куышлы уйныйбыз мәллә? Ярый, мин сине тотам. Йөгер! Йөгерәм! Тизрәкме? Куып Ярый, йөгерәм! Ачыктыңмы? Нишләп соң син мәктәптә дә артымнан калмыйсың? Кыш! Кыш! Кыш! О! Кишер, мин моны ашамыйм. Киләсе сериядә. Кем тоташ? Нинди орлык икәнен ничек белергә? Белеп булмый. Үсеп чыккач белерсез. Минем үсемлегем тылсымлы мәллә? Шулай дияргә була. Орлыклардан үсемлекләр үсеп чыга, үсемлекләрдән орлыклар барлыкка килә. Тормышның өзлексез әйләнеше. Маҗарага юлыгырга әзерме? Нәрсә инде бу? Нинди үсемлек икән? Белмим. Кәнфит агачы микән? Хм, шәп булыр иде. Я кабартма куагы.